Dostlar, bu gün ýene bir wideo bilen siziň hyzmatyňyzda. Bu günki wideomda-da size birnäçe vpn tanatmakçy. Bu vpnler özüm ulanyp göremak, dostlar. Şonuň üçin nähili işleýänini bilemok. Ýöne häzir siz bilen birlikde barlap göreris bu vpnleri. Birinji size tanatjak vpnim şu D harpyň şekili bar. Delete diýen bopen. Muny üstüne bir gezek basýas. Şu şekilde bize perimiz açylýar. We şu taýdan tap to connect diýen düwmesine basýas. Biraz garaşanymyzdan soň Häzir şeýle bul bir özüne laýyrak bir ýurdy, işleýän ýurdy tapandan soň Baglanjakdyr ine o ýurdy häzirlik tapdy ine şo ýurdyda baglandy dostlar görşüňiz ýaly ana bu hem baglandy diýip çykdy bu taýdada üç sagat otuz dokuz minut ýigrimi ýedi sekunt wagtymyz bar biziň biz muny bu taýdan köpeldip bilýäs dostlar add time diýen düwmäni basýas we şu show spin now diýen düwmä bassak häzir belki nesibämize bäş sagat düşmegem mümkin

O togsan dokuz sagat nesibämize düşdi. Wagtymyz ýitdi ana biziň dostlar görşüňiz ýaly. Possyýanlyk golleýjäň bu penimiz. Siziň hem nesibäňize on ýaly düşmegi mümkin. Indi biz bu peniň işleşini göreli. TikTok girişini.

Kyýamat gününde Hudaýtagala bir. Men hiç haçan kakama, Kakam jan, uzak ýaşa, doglan günüň gutly bolsun ýaly sözleri diýip bilmedim. Sebäbi men entek iki-üç ýaşymdakam kaka barada çykdy.
Zaçem tebya ya polubila. Jigime ýüregimiz paralady dostlar biziň. Bu päş şun ýaly dostlar. Ondan soň ýeşu reklama bar Allajan. Bu pen biz şeýdip ýapsagam ýapylmaýar häzir bu. Il bu pene girip bilenak dostlar biz bu penden çykyp bilemizok. Bar reklamaň derdinden ýaňa. Buň ortasyna basdyk bu büpäni biz ýapdyk dostlar we muny ýapalyň görşüňiz ýaly bul gowy işledi nesibäňize togsan dokuz sagat düşse sagatlar ýitibem gidýär ýogsam at time diýip wagt alyp wagt alyp bu büpäni ulanyp bilýäňiz tiktoga-da girýär instagrama hemme zada girýär dostlar düýn men muny biraz wagtlyk ulanyp gördüm muny ýapýas men Bu gün şu üç vpn size tanatjak beýleki vpnleri indiki wideo goýjak dostlar sebäbi bu ekran kaýt edýänem belli bir wagtdan soň öz özi öçük galaýýam şoň üçin bu görkezen wideolarym boşa gitmez ýaly derrew ýutuba goýjak soň beýleki vpnleri ertir inşallah nesip bolsa goýarys bu-da dostlar size iki sagat wagt berýän vpn Şheýngopenýa, Buny açanyňyzdan soň şu şekilde ýüzi açylýar. Bu taýdaky ortadaky togalak düwmä basýas we görşüňiz ýaly aýlanyp iki sagadam wagt berdi. Häzir özüni özüne bir işleýän ýurdy tapyp şo ýurda baglanar. Bärde baýdagy çykar. Ondan soň buny iki sagatdan soň ine Braziliýa geçdi. Braziliýada Braziliýa geçdi-de Braziliýanyň serwerine baglandy bu vpn dostlar. Indi biz muny diýeli mysal üçin Tere eýýäm öçdi bu muň wagty wagty gitdimi näme boldy muň? Sizde bun ýaly problema çykarsa bu VPN dostlar çykarar şoň üçin muň üstüne gelersiňiz üstüne basyl saklap şu togalak ýüzlenmä gelersiňiz geleniňizden soň bu taýdan açiska açiska keş Paçiska wise OK diýeniňizden soň, göýä siz şu VPN-i Play Market-den edil şu wagt skaçaýt eden ýalak ýagdaýyna getirýär. Ondan soň munuň üstüne basýas we biraz garaşýas. Bu taýda rugsat berýär razreşeniýe. Bu Prinýat i prdlajit diýen düwmäň üsti açylandan soň, Buny Prne i Prodažit basýas we görşüňiz ýaly şu an ekran geldi. Bu togalajyk zada biz basýas. Bu taýdan indi 2 sagat boldy. Häzir özüne bir işleýän ýurtlaryň birini tapýan, Portugaliýany tapdy we Işledi baglandy dostlar. Görşüňiz ýaly biz iki sagat biz bu vpn ulanyp bilýäs. Diýeli şeýdip. Häzir tiktoga gireli munda. E şeýdip e, mysal üçin tiktok görüp iki sagatymyz geçdi dostlar. Vpn hem iki sagatdan soň e, wagt alyp bolanok. Näme etmeli ondan soň? Ene. Şeýdip gördük, gördük, gördük. TikTok'umuz doňdy galdy. Bunymyz hem 0-0 bolupdyr. Däm etmeli. Ondan soň şeýdip hem VPN-imiz öçdi. Şonda e, bu VPN şeýdip ýapyň. Edil ýaňky görkezişim ýaly üstüne basyp saklap muňa giriň. We Oçistka basyň, Oçistka Cache basyň ilki. Soň Oçistka Vseni basyp, täzeden skaçaýt edilen ýalak ýagdaýa getiriň we ýene giriň, ýene iki sagat size taýýar bolup durar öňüňizde. I Prinýat i Prodolžit basýas. Ýene-de ortaky düwmäni basýas. Bu Argentinada dur häzir. Özüne bir işleýän serwer tapyp, oňa baglanandan soň, ýöne sagadymyzam ýene iki sagat berildi bize, häzir ondan aşak gaýdy urar baglanandan soň. Ine, bir serwere baglandy, haýsy ýurtdy? Muny şu şekilde ulanyp bilersiňiz dost. Men muny ýapdym. Bundan çykjak dostlar. Indi bu taýda UV penwa bulam şeýle gowy pen dostlar işleýär. Sagat zat almak gerek däl. Biraz garaşandan soň häzir bu açylýar. Görşüňiz ýaly açylýar. Bu taýdan bu togalajyk 8 ýazylgy, kese ýatan 8-iň üstüne basanymyzdan soň häzir bu Pul hem özüne e, uýgun bir ýurdy, işleýän ýurdy tapyp, tä birinji gezek tapyp bilmedi. Okey diýdik, täzeden basýas. Ene ikinji gezekde e, baglandy. Bu da aşagyna sifr ýöräwledi. Muň ýöne Sagat agtarmak gerek däl bul häzir pastoýandyr şu wagt işleýä dostlar düýn uzyn gün ulandym muny buda tiktoga gowja girýä bu günlükçe dostlar şu üç çubugy bilen size tanadaýyn ertir ýenede bu dowamlary geljek nesip bolsa işleýän vpnleri size ýetirip durarys bular dostlar bu vpnler Welaýatlar arasynda degişýär dostlar. Käbir welaýatda bir bir ben bir welaýatda işlese beýleki ben o welaýatda işlänok. Muny göz ýetirdim. Şonuň üçin siz barlaň, işlese ulanyň, işlemese beýleki bu penleri barlap görersiňiz. Men bu şu wagt e, internetiň bäş Allahu ekber Men bu wagt e, internetim 3-4 sany kompýutere bagly bolansoň, birazjyk internetim şoň üçin doňýar dostlar. Sizde bu e, gowy işler, penler e, taryfyňyz zadyňyz gowja bolsa, güýçli bolsa, daşyndan baglanýan ýok bolsa, bir özüňiz ulanýan bolsaňyz internetiňizi Onda bular gowy işlär size. Ene işinde niş etdiň?
Işimde.
Ene dostlar men buni yapayin. Ene işin.
Bu penim öçürdim dostlar. Ene dostlar bugünkü videolam şulardan ibarat. Şu 3 VPN dostlar. Görşüňiz ýaly, ertir indik wideomda ýene-de üç üçden bolsa-da, dört dörtden, bäş bolsa-da, näçesine ýetişsek, bu penleri size işýanyp penleri görkezeris. Indik wideoda görüşýänçäk, hoş sag boluň, saglykda görşeliň, toýda görşeliň.